E Luo Council of Elder iseleronwa ni to lemo mage gi kombe mantiere e Luo Council of Elder. Luo Council of Elders ni mm, tije maduong' kata uh, tije maduong' en ang'o? En ang'o ma omiyo ne okete to obedo founded kata o, o, o, o, lekni mar bedo gi Council of Elders ne nochakore nadi to nochopo kare higa mane?
Erokamano ahinya kuom penjono. Wang'eyo maber ni nyikwa Ramogi Ajwang' ka donjo e Kenya ka nitie kuma ne giwuoke. Wawuok e Sudan ma milambo kwawuotho e tie nam gidonjo Uganda. kendo eka gidonjo e Kenya ka. To seche mane giwuok kuondego ka giwuotho giwuotho gibiro, ne gin gi jotendgi. Wan gi Ramogi Ajwang', Ramogi Ajwang' mane en kaka kingi kata jatelo noganda Luo miwinjoga kiwacho ni nyikwa Ramogi Ajwang' ma koro nodonjo gi nyikwa Ramogi e Kenya ka tie got Ramogi ka imbo kama iwinjogano. Koro kamano nosetimre To joluo ne nigi tendgi mane miyo ka giwuotho gidhi kamoro to giluwo jotelo motelo negi. Ah, kane gi joluo odonje Kenya ka, joluo opogre opogre ma moko dhi South Nyanza, moko ineno ni Siaya, moko ni Kisumo, e Luo land kaka ineno wan four counties, mm. ma en Siaya, Kisumu, Migori to kod Homa Bay. Koro Uh, telo mar luo ni nikech kane joluo osekere okere okere to ne nitiere rem kamoro ka koro ne Ramogi Ajwang' chande e dalane ma Got Ramogi wang'eyo ne koro ose oserem gi kanyo to wang'eyo ni oganda koganda nyaka bedie gi jotendgi to jotelogi ema biro miyo oganda wuo gi dhok achiel oganda tim gimoro gi dhok achiel to mane ema kelo teko. Koro ka noseyud ni oganda mar Luo okere okere okere to wang'eyo ni riwruok e teko ne jaduong'wa miluongo ni Jaramogi Oginga Odinga e higa mar uh, prang'wen gi wiye oneno ni oganda nyaka bedie gi jatendgi me oluongo ni kaka Kiki masani koro en ker. Jowagunda nyalo luonge ni kaka Kingi koro. Koro Jaramogi nowuotho e piny mar East Africa ka, biro Nairobi ka, odhi uh, Dar es Salaam, odhi Kampala, Uganda, kodwaro kuonde ma joluo nitiere mondo mi oriwre owuo gi dhok achiel. Mhm. Mae emane kane Jaramogi osewuotho To neno ni a riwruok nyaka bedie jatelo, Jaramogi ema nokwongo bedo ker mokwongo mar Luo Council of Elders. Mano higa mar prang'wen gabiriyo. Koro ne dwaro mar telo noganda owuo gi dhok achiel obed motegno ka giwuoyo gi dhok achiel kendo ka girito chikegi kendo ka girito timbegi. obedie. Koro kanyo ema ne Luo Council of Elders okwongo betie. Higa mar prang'wen gabiriyo ma uh, ker mokwongo ne en Jaramogi Oginga Odinga. Mae ok en gir siasa.
Kamano, to mano emomiyo uh, ka Jaramogi mane ker mar Luo uh, Council of Elders ni chopo higa piero abich gabiriyo mhm. ka koro donje siasa nochuno nowe komni nikech komni ok en kom midwaro e siasa, en kom mariwo oganda duto kendo en kom mang'iyo kaka uh, oganda odak. Nyaka jok mabet e siasago onego bed ni gin e bwo Council of Elders ema ng'iyo ni ng'ano madhi bet kama chalo nadi, mm -hmm. ng'ano manyalo telo ne oganda mar Luo. Koro bedo ni ok en giri siasa no emomiyo ne Jaramogi oweyo komno, mano koro higa piero abich gabiriyo mm -hmm. koweyo ne japuonj Joel Omer mondo ema koro tel noganda Luo. Koro ker mar ariyo Tok kane Luo Council of Elders osechakre ne en Joel Omer ka Jaramogi Oweyo ka koro donje siasa.
Kinyalo ng'eyo gi to kwan makwana e ka koro wadhi nyime kod uh, penjo ma nyalo gine mondo kanyo a aya eh. ni ker mokwongo ne Jaramogi Oginga Odinga. Ker mar ariyo en Dr. Ken mar adek koro wawacho ni ker mokwongo ne en Jaramogi Oginga Odinga. Mm. Ker mar ariyo en japuonj Joel Omer. Mm-hmm. Ker mar adek mm. Dr. Ouko. Basto ker mar ang'wen wan kod Paul Mbuya. Mm-hmm. Ker mar abich wabedo gi Adala Otuko. Ker mar auchiel wabedo gi Joas Koyo Pien. Ker mar abiriyo Eriaga Omolo. Ker mar aboro Willis Opiyo Tondi. Bas ker mar ochiko ma wantiere go kae sani en Odungi Randa.
Nyakwara Mogi Ajwang' iwinjo wechegi kokalo e oganda Luo